Vawikhat dam ve mana mihring ni lova Congress han nih tlat mai te, Mizo ni lova MNF han nih daih te, Kristian ni aia Presbyterian han nih ngur mai te, Ringtu ni aia Baptist han nih ruk mai te hi pam hmain Pathian min siam dan a nih a rinawm loh hle a ni. Chhandamna bo theih leh theih loh thu hi inhnialna tawp thei lo a nia. A khawi lam lam emaw chuan an ti sual mai thei. A nih leh khawi lam lam emaw hian lo ti sual ta se tih sual ro rova a khawi hi nge pawi thui zawk ang le? Bo leh thei ti pawl hian lo ti sual ta se chatuan hmun thlen hunah chhandamna chu engti hawi mah a hloh leh theih rual a lo ni lo tih hre chhuak leh si se la. Aw, lei a kan awm lai te khan chhandamna bo leh theih hlau reng rengin hah takin ṭan kan lo la a. A lo bo thei hlek si lo va, kan lo va hahthlawn em an ti dawn em ni ang? A nih loh leh, a bo leh thei lo ti pawl te hian lo ti sual ve ta thung se. Thlarau khawvelah an chatuan hmun pan turin ṭhang harh hlawl ta mai se. Aw, chutah chhandamna chu engti hawi mahin a hlauh theih tawh loh kan lo ti vak vak a, a lo hlauh theih reng chu a ni si hi le an ti ve thung dawn em ni ang? A eng chu nge rap thlak zawk ang le? Pathian thu zirtirnah hian pawm lam leh awn lam kan nei a ni thei. Thuhril mi min hruai influence tu tute emaw an awm pawh a ni mai thei. A tha e. Nimahsela, heng ho hi Bible tlukpuia dah palh a hlawm hle a. Tu zirtirna emaw in pum hmawm tir hmuk mai te hi chu a tha tawk lo hle a ni tih hriat a va tha em? Bible-in chuti chuan a sawi a ni tih hi thutling ber a ni zawk. Bible zirtirna innghat zat ni lo. Mahni tawn hriat emaw, tute tawn hriat emawa innghat zirtirna hi zirtirna hlauhawm a ni. Ram kal siama khan pawimawh luah phachin in ram tana thil tha lo tak an tih pawh a ngawih reng zel hi Pastor fel leh thlarau mi nihna a nih chuan kei chu Pastor fel leh thlarau mi nih ka duh deuh lo. Ka tana Krista inpekna ka rin avanga piangthar emaw ka lo intih thin ka nun min siam tha thei si lo chu a tawk lo a ni tih inhmuchhuakin Krista tan ka nun ka pe ve ta thung a. Eng pawh zir la, sang tak thleng zira bing taka luh chilh chilh a tha e. Common sense hmanna chang hriat loh erawh chu, mithiam ni lova lehkha thiam nih ringawt na mai a ni. Dikna duhtu mi tlemte la awm ve ṭeng ṭengte hi kan sum thil tihtheihna hian a nek tawm tawk tawk chu a ni si a. An tan rilru nat lawk lawk bak chu tih theih avang a ni. Aw, Zoram, i tho chhuak leh dawn em? Ram hmasawnna tur sum ei ruk ching te, mire thei te chan ai ei ruk ching te ngai thei lo mang si lova, Pathian thu leh rawngbawlna lama kan tih loh lam deuh hlek ti apiang kan han ngai thei lo hma em em mai te hi aw. Kan Kristianna hi Paul hian min tibuai hneh ta hle mai. Kristianna leh secular ramri kan kham a, kan Kristianna huang kan ti zim lutuk mah mah a. A veiawm kan tia kan phak tawka kan au ve mek lai a. Paul ramria kan han inhung hrang leh thliah thliah a. Mahni Paul te te thil chauh sawi tur emaw kan han ti tlat mai te hi a va han thawpik thlak tehlul em! Bible-in chuti chuan a sawi a ni tih hi thutling ber a ni zawk. Bible zirtirnaah innghatzat ni lo, mahni tawn hriat emaw, tute tawn hriat emawa innghat zirtirna hi zirtirna hlauhawm a ni. Democracy hi mipui rorelna tiin kan sawi thin tak na a, a taka kan kalpui danah chuan mipui rorelna tak tak pawh a ni lem lo. Mipuiin lal tur an thlan na a ni zawk mah. Tichuan, lal tur thlan a lo ngaih tak ah chuan lal duhtu ten an campaign a lo ngai ta thin hi a ni a. Hetah tak hian corruption lungphum chu thuk tak leh nghet tak in a in phum ta thin a ni. Lal tur thlan na ang zawnga kan ngaihtuah theuh avang chuan kan campaign tawngkam pawh in vote hlu tak, hi min lo pe turin inkhawngaihna kan ngei le tih te a ni ta zel a, kan ram hruaitu tur chu engvangin nge khawngaihna nge nena vote an ngaihtlat? Kawng chhiaha motor a tang a, motor neitu chu an mang an hle laiin mi lo kal remchang te chuan tlawm ngaiin an nam chhuah pui mai ang. Khawngaih takin i motor hi min lo nam chhuah ti rawh tia an dil an dil a ngai lo. Khawngaihna indil tur pawh ni teh reng se, a diltu tur chu motor tang neitu zawk kha a ni. Mizoram hmasawnna tang tlat mai kal hleih thei lo nam chhuak tura mi inpete hian tu khawngaihna mah an dil a ngai lo. Kan ram tih hmasawn tura an that tawkna te. an policy leh strategy te an sawi a, rin ngam an nih zia an tih lan kha a tawk em em a ni. Mi dangte tidam thin Isua kha i zui dawn chuan mahni in tidam thei lo Isua pawh kha i zui a ngai ang. Rinna thlai chi kan thlak chum chum lai leh a ram a rama kan inkhawih hluk ruih ruih lai pawhin ei rukna te, zu leh ruihlo dangte leh mipa Hmeichhiat na hman khaw loh te hi chu a kal ngai na kal tluang reng mai ni hian a lang a, Kohhran kan hlim viau pawh hian sorkar hnah te ai kal kan in tir thei tho va, lung in tan na te hial pawh ai kal an awm thin a sawi a ni. Sorkar motor in mahni huan ah kan feh thei reng bawk a. Thlarau MR tih te hi tawngkam lar tak a ni ta. Kan Kristianna leh sualna te hi a inhal lo bik riau nge? Malaria hrikin damdawina zawng an haw lo ang hian kan ram sualna te hian pian thar leh harhna te hi an haw lo hle em maw ni zawk dawn le?